اے لاہور توں ہلدیاں گڈیاں دے جنا ہارن سن دے رو پوندے کہیں کوچ دے اگلے شیشے تے جنا بکھر پڑ دے رو پوندے لاہور توں ہلدیاں گڈیاں دے جنا ہارن سن دے رو پوندے کہیں کوچ دے اگلے شیشے تے جنا بکھر پڑ دے رو پوندے جیڑھا کرکٹ ڈھاندا ہے یاراں وچ جیڑھا گاون گاندا ہے یاراں وچ اد رات کوں ماء دے بکسے چوں کوئی فوٹو چیندے رو پوندے اے مل دے مالک کیا جانڑن جو ڈوک اچ منجا کیوں پیندے جدے نکڑی بھینڑ دی یاد آوے سو آپ کوں ڈیہندے شیشے وچ کڈی سگریٹ لا کے کونے تے بئے کندھاں نال الیندا ہے کڈی واہ نال جھیڑے لیندا ہے مہربانی سر کڈی واہ نال جھیڑے لیندا ہے کندھ نال مخاطب تھی آدھے۔ سݨ ڳالھ بابا ناراض تاں نئیں ونڄ رس کے ستیں قبراں وچ بھلا پیو کوئے رستن پتراں توں اچھا سݨ بابا ہک ڳالھ ݙسئیں جݙاں وسدے ݙینہہ وچ ہک واری میکوں مسجد چھوڑݨ پئے ہاوے تیݙی جیب وچ عینک ترٹ ڳئی ہئی میں توڑی ہئی جیڑھی ڳاں دی ڳانی ڳل ڳئی ہئی او میں او میں چائی ہئی ونڄ گھنگھرو لئے ہم سائیکل کوں نئیں ٻولدا بابا ݙیکھ اماں توں ڳالھ ݙساں جیڑھے گھر دے لمے نلکے تے میں ٻوٹے لئے ہم ٹھیک کھڑن جݙاں آیا ہم میݙے چار کبوتر ہوندے ہن ہݨ ڈھیر ہوسن ہݨ کتلے ہن ٻیا رونق تھی کے وسدی دی نیٹ ہݨ وی لڳدے ملکاں دا سچ شادی تھئیے لیلا دی نئیں ٻولدا بابا ݙیکھ اماں توں ڳالھ ݙسا جیڑھے گھر دے لمے نلکے تے میں ٻوٹے لائے ہن ٹھیک کھڑن جݙاں آیا ہم میݙے چار کبوتر ہوندے ہن ہݨ ڈھیر ہوسن ہݨ کتلے ہن ٻیا رونق تھی کے وسدی دی نیٹ ہن وی لگدے ملکاں دا سچ شادی تھئی ہے لیلا دی ہاں نال سرانا لا کے نت دی اے وین گریندا ساں میندے میڈا مالک تیڈے ہتھ کنبدے میڈا مالک تیڈا ہاں لا تھا توں کون نل میندوں دے تھا میں تیڈی چھے بھینڑی دا ویر ہنوں تیڈی بڈھڑی دئی اک ماء ہوندی پردیس بھنڑیندوں پچھدا میں مزدور رویندوں دے تھا میں پردیس بھنڑیندوں دے تھا میں اور مجھے کجھ ہوندے جھیڑے ہوندے ہن کدی پیراں کوں کوہ طور بنڑا میڈا دل آدھے اونکوں آکھ ڈیواں مزدور تے یار سداویں توں ودھ رزق ڈیویں جے چاہیں توں کدی پیراں کوں کوہ طور بنڑا میڈا دل آدھے اونکوں آکھ ڈیواں مزدور تے یار سداویں توں ودھ رزق ڈیویں جے چاہیں توں القاصد لکھ کے تلیاں تے والرازق لکھ کے متھڑے تے جڈاں رب کوں ملساں آکھساں میں میݙے پٹکے تائیں ہتھ پیندی ہئی، میݙی غیرت نال الیندی ہئی، میݙی غربت چوک اچ کھڑ کھڑ کے میکوں ماء دیاں ڳالھیں ݙے ݙئی ہئی۔ میݙی پیریں کوں کوہ طور بݨا، میݙا دل آدھے اونکوں آکھ ݙیواں، مزدور دا یار سݙاویں توں، ودھ رزق ݙیویں جیکوں چاہیں توں، ودھ رزق ݙیویں جیکوں چاہیں توں، القاسم لکھ کے تلیاں تے، والرازق لکھ کے متھڑے تے، جݙاں رب کوں ملساں آکھساں میں، میݙے پٹکے تائیں ہتھ پیندی ہئی، میݙی غیرت نال ہلیندی ہئی، میݙی غربت چوک اچ کھڑ کھڑ کے میکوں ماء دیاں گالھیں ݙیندی ہئی۔ پر میݙے عملاں نال حساب نہ کر ہر کہیں تے رحم دا وعدہ ہئی۔ میݙے عملاں نال حساب نہ کر ہر کہیں تے رحم دا وعدہ ہئی۔ ہر بشر کوں ستر ماء کولوں جے ودھ کے پیار کریندا ہے ودھ پیار دے نال ݙسا میکوں ایں ݙیکھ کے جیندی رہ سڳدی میݙی کنڈ تے چھالے سیمنٹ دے میݙی ماء دے دھی تاں سہہ سڳدی ہر بشر کوں ہر بشر کوں ستر ماء کولو جے ودھ کے پیار کریندا ہیں ودھ پیار دے نال ڈسا میکوں ایں دیکھ کے جیندی رہ سکدی میری کن تے چھالے سیمٹ دے میری ماں دے دی تاں سہ سکدی ہک حور دا لالچ مولی تو میرے بال مشوم کوہیندا رہ تو شارن توں نزدیک ہویں تو کول کھلو کے ڈیہدا رہ میڈا ماتم عرش ہلیندا رہ۔ توں شارق توں نزدیک تھاویں توں کول کھلو کے ڈیہدا رہ مڈا ماتم عرش ہلیدا رہ توں ہر مزدور دی بھین کوں میں ہتھ بن کے عرض کریندا ہاں کری جمدے ویر دی انگلیں کوں ادھ رات کوں جاگ کے چمے نئیں ہیندی روز گھڑولی چاوے نئیں ہیندے منہ تے بوسے نہ ڈیوے ہتھ ہوڑ دے ہیلک نہ ہوون ہتھ ہوڑ دے ہیلک نہ ہوون نیندے اندر جھڑکاں جھلنیاں ہن نیندے چہرے میڑھے ساونے ہن نیندے ہتھ ہتھ بڑے